Bi özge pikirli adamlar üçin bi diktatura bilen informasion wurşa gapma-garşylyga giren adamlar üçin bu ullakan täzelik täsin. Bi informasion wurş indi Gönüden-göni bu informasion uruş resmi çaknyşa geçdi. Bu Azadyň alyp akidilmegi, ol aňyrda bu sorag edilmegi, bu zatlar Boris agyň gelişi ýalak, ol o taýda ýüz adamyň gelip, şolaň bolşy ýalak däl-ä. Olar özleri geldi. Bu bolsa Moskwada gezip ýören oglan. Özem bir, bir sada oglan ol. Ol ýöne onda ynsap bar. Onda musulmançylyk duýgusy bar. Ol halal bilen haramy saýgarýar. Ol bir institut gutaryp ýa bir ýerde bar-a bir ýolbaşçy bolaryn-ow, ýa men bir hökmürowanlyk sürerin-ow diýilýän oňaly pikir bilen ýaşap ýören adam däl. Ýöne şol ýurt, şol Watan, şo döwlet, şo ýurduň içindäki çagalaň gözýaşy şol oglanyň beýnisinden, ýüreginden şu iňňe bolup geçensoň şol oglançy beýlekileň diýmedik sözlerini ulandy ol. Diktatura garşam ulandy. Ondanam mara diktatura garşy göreşýän diýen bolup adamlary aldap ýören adamlara garşam ulandy ony. Ine äkitdiler Azady. Ýöne men şükaralykda siziň hemmäňize haýyşt etjek zadym, birinjiden-ä munybara ol neme, Haşogy bilen deňeşdirmek gowy zat däl ol. Ony etmäliň meniň maslahatymy diňleseňiz. Sebäbi oň ykbalam erbet o haşogiň ony beýik oň bilen deňeşdirmek nädogry. Biziň ýurdumyz başga. Erbetde bizde diktatura ýöne olardaky bolýan zat ol bir bizde ölüm jezasy ýok. Onuň üçin Haşogi diýmek bärde aslynda ýalňyşrak. Muny ulanmalyň. Ol bir çykmadyk janyna umyt bar. Muny beýtdirip hemmämiz özümiz daşyndan bu zatlar aglap ýöne oň ykbalyna ýaňky bir öz pikirimiz bilen öz nemämiz bilen muny bir hasam bir agyr ýagdaýa eltmäliň diýjek. Elbetde indi mungalak bir bir ýagdaý çykansoň hiç kimem ýöne oturanok. Ýöne bu pursatdan peýdalanýan adamlar bar. Ine serediň bi iň mäkisi myr-zyrry.

Krasiwo i bystra. Sen näme oňa köşki küşgürip ýören ol öz ýanyňdaky bi aktiwistlaňňy. Indi sen muňa näme, rehmiň indimi? Hä? Indi sen muňa gynanýaňmy? Ýa begenýäňmi?

Buna sen bir tarapa bakaňda indi sen-ä onýaňky agzyňdan geleniňi diýip adam küşgürip ýörsüň. Ertesi günem wiý şeýle bolaýdymy diýip näme sen ony jaýlamaga geldiňmi? Azat ölmez pikir etmegin. Allaň elindäki zatdyr o zat. Ýöne indi Berdimuhamedowa-da ýüzlenmeli bolýarys-a. Sen haramdag Berdimuhamedow. Sen Azady şo taýdan ogurlap getirmegi ýola salan adam. Seň ýegenleň kargasynyň üstünden şeýtirip getirilen ýigit şol. Dogrymy? Ýöne sen, sen özüň zyrryt duna sen. Sen kän çydadyň, kän etmediň. Ýöne eden işiň iň ullakan ýalňyşlyk seň. Sen aryň petegine daş syňdyň. Indi bir azadyň ýerine müňlerçe azatlary görersiň, her ýerden çykar. Sebäbi ol ýigidiň hiç bir kanuny bozan ýeri ýok. Dogry pasportyny ýitiripdir. Ol näme diýenem bolsa oň öz söz azatlygy. Millet ýetjek ýerine ýetdi. Sen etjegiňi etdiň dämi? Gezek biziňki. Men şoň üçin azat žurnalistlere, ýurduň içinde blogerler bar bolsa, men siziň hemmäňize ýüzlenýän ýigitler, dogan-garnaşlar Azadyň obadaşlary Başga-da kim Türkmenistan raýaty diýip özüni hasaplaýan bolsa, şol Taganow diýilýän ýaňky sülçi bar, elli ikinji kabinetde oturan. Şu wagt ol gije-gündiz elinden gelenini edýändir, sebäbi ýokardan günde jaň atyp soraýarlar, Hany nätdimi, taýarmy çykyş etmäge? Sen şony çykyş etdirip, haramdag! Sen şony çykyş etdirip bara ertir men ýalňyşypdyryn bagyşla diýdirende-de indi hiç kim ynanmaz. Sebäbi sen bar oňarýan işiň seň öň ýanyňdaky samsygyň ýalňyşyklaryny gaýtalýaň. Sende emel ýog-a, sende düşünje ýog-a. Hä? Sende hakyl ýoga sen edýän işiň şu millet bilen oňuşar ýalyk näme beýle kynmy şu mesele hä çörekden kesdiň ylymdan kesdiň ýoluny ýapdyň hä gyryp ýörsiň bulary bara bir kowid ýok diýip sen guduzlana sen adam ysy galmada sende. Indi oňa Azat kepka diýerler-da oglanlar, Azat kepka diýerler. O Azat kepka diýmegem bolýar-da, indi geýse geýipdir-de ony, kepka diýse köýnek geýenede näme Azat köýnek diýjekmi siz? Ol il ogly Azat diýilýär. A sen haramdag, Haram daglygyňa ötüp gidersiň bu dünýeden. Bu giden jemagatyň, iliň içinde-de ahyry şol at bilenem ötersiň. Tohum-tijiňe-de şolaň maňlaýyna sapa bolar şol. Haram dagyň nesli diýip. Mümkin goýarsyň ogluňy, ýetişersiň. Mümkin ýetişmersiň. Bu zatlar Allaň elinde. Haramdag sen synýaňmy şu Azat diýilýän oglan seň ol sümükli ogluň bilen deňeçerräk ýaşy ol Serdar sümük bilen süplük bilen hawa ýada seň ýegenleň bilen deňeçerräk ýöne ol ýigidiň arkasynda nökerem ýok hiç kimem ýok inä ýigit inä il ogly inä batyr ýigit A seňkiler seň özüň ýaly zyrrytdun, seňki hökmürowanlygyňa bukulýarlar. Bilgin, ýurduň içinde Azat ýalyk ýigit kändir. Düşündiňmi? Ýöne sen indi serhedi özüň bozduň dämi? Geçdiňmi serhetden? Hä? Resmi ýagdaýda informasion uruşdan göni Çaknyşyga geçdiňmi? Geçen bolsaň, onda hiç kimden geň görmegin, gatam görmegin. Milletiňem, ahyry, haky bar-a. Ha, milletem edil şonuň ýalak hereketde bolar. Düşnüklimi? Ýerden ýeke çykan ýokdur. Şul oýna boýun aldyňmy? Onda şul oýnuň yzynda jogabyna-da taýar bolgun. Düşnükmi? Men ýene-de bir sapar gaýtalýan, şu bir ýerde resmi bloger, žurnalistler ýurduň içinde, ýurduň daşynda bolsa, şulaň şulara günde şol nirde elli ikinji kabinetde işleýäne bir günem mara şuňa hiç haçan dynç bermäň. Sen näçe hökmürowan bolsaňam haramdag, iliň güýji siliň güýji, biz millet. Düşnüklimi? Pikirimizem jemlendi indi. Sen bir ýerde bir ýalňyşlyk etdiň, ýadyňa düşýämi? Seni bir harambaşy silterledi welin, sen siziň saýaňyza näme diýip ýöwselläp başladyň. Soňam aňyrda şol oturan ýeri bar haram maşyn dagyň içinde. Şo taýda tawuslaň bir aýratyn bir nimeleri bar, bir saklanýan ýerleri, şuňalak bir ketejikleri. Ýadyňa düşýämi näme diýdi saňa haram maşy? Hä? Gurbanguly, şojagaz boş ketejigi seň üçin taýýarlandym diýdi, ýadyňdamy şol? Hä? Sen näme diýdiň? Bor, bor ýaşuly diýdiň. Hä? Balaňa-da syçdyň! Hä? Şopyryň alnyňda şopyryň bilen gijesi bilen aýlanyp, şu birden eýle-beýle bolsa çagalary näme etmeli? Görem, oňa-da duýgy seň ýüregiňdenem geçdi-ä. Hä? Sen bilýäň-ä gorkyň nämedigini? Hökmürowanyň öňünde näme edip bolýanyny, näme edip bolmaýanyny, oň güýjüni, ol adamlary bara mynjyradýanyny sen bilýäň-ä? Indi sen özüň şol hökmürowan. Sen göräňmi edip beren zadyňy? Ýöne sen şony bilýänem bolsaň, entäk seň ol süplük ogluň bar-a, ol ony bilenok. Ol bu wagt dyzap otyr seň ýeriňe. Aýtmasa aýdýany näler, ýöne içinden basymrak bir ötük gidäýseň kem görenok. Seň ýeriňe gelesi gelýär. Hiç haçanam seni gowuran çaga däl şol. Agtygyňa diýmän, ýöne şol çaga seni hiç haçan gowuran çaga däl. Düşnüklimi? Seň o jaş ýegenleňem bilenok. Olar ony bilenok, sen bilýäň. Indi men bu ýaňky alyp giden Çary Kulyýew diýilýän, ol-a Moskwada Onuň üçin Russiýetde bolýan oglanlardanam şu ýanky žurnalist beýlekilerden hemmesinden ullakan haýyştym şol edil şolar bizi yzarlap ýörşýalak bizem şolary yzarlamany öwrenmeli o sen beýtirip özüňi bara o bu duluňdan wuranyna bäregem bir wur diýseň hiç haçan gutarmaz bu zat oň üçin egerde şu Ýaňky Çary Kulyýew diýilýän, Makga Maşennik diýilýän, Myrry-zyrry diýilýän şular bar-a, şul oglany alyp, şo taýda niredigini aýdyp, Türkmenistana ugratmaga kömek eden bolsa, şolaryň hemmesiniň näçe tölýärler okuwlary üçin, näme maşyn münýärler, nähili jaýlarda ýaşap ýörler, bizem bilmeli. Bu näme üçin bu beýtdirip bular bulara bizi yzarlap ýör a biz ne azlykmy bizem şulaň gowşak tarapyny tapmaly bulaň gowşak tarapy biziň gowşak da şu wagt oglanlar çyka a arman ejem bar arman kakam bar çagam bar a olarda ýokmy bu sülçülerde hine diýeli çary kel he çary keçe Bardyr-a maşgalaň. Ýa-da bi ýaňky oň daşyndaky bi nemeleri, gorap ýörenleri, nökerleri, mhme, baryňyzam-a indi owadan nepä gidýäňiz. Hä? Hemmäňiz yzly-yzyna. Entäk bir topar edip, toplum edip ugradarlar. Duruň entäk. Häzir öz ýerine ogluny goýsun. Şu siziň hemmäňiz sülçi diýdi, MHM, MWD diýdi, prokuratura, kazyýet. Şu guluklaň hemmesini şu özi bir-birden aýrar. Ýöne dogry, ol goşun diýýär-de, indi goşundara üýtgeşik ýok, biram serhetçiler. Bular bir nimedenak bu zatlar ekeni goýa. Ýöne amon, samon diýýärler. Gowja pikirleniň ýigitler. Millet ol millet däldir men iki müň on bäşde çykamda bu zatlar ýokdy. Kim näme diýse diýibersin. Iki müň on bäşinji ýylda dem düýt ýokdy. Gaty kän pikirlendiň sen haramdag. Hä? Kän pikirlendiň men goýbermejek bolup. Herem el etdiňiz. Ýöne senden ýokarda ýaradan Alla bara. Hä? Sen etsem-petsemiň bardyr, ony Ýaradanallah emri bilen bolýandyr her zat. Saklap bilmediň gerek? O Myrat diýilýän şyh oglan bardy MHM-iň orunbasary. Men gitmäkäm maňa diýdi, Geldi, dogry, sen persona. Sen persona. Ýöne bu döwlet, sen hiç zat edip bilmersiň diýdi. Aç-açan gürleşdi meň bilen. Dogrymy? Ýöne millet galdy galdy görýäňmi? Hä? Informasion urşy görýäňizmi? Hä? Men hiç kime garaşmadym. Sebäbi siz gaty dogry bilýärdiňiz. Men namys ýuwdýan adamlardan dälmen. Düşnüklimi? Gelşime gara çykyş etdim, Ýuliýa-da biz gelemizden soň ertesi gün obisýa gitdi. Biz ýalagam indi gün-günden köpelýär daş-töweregimizde. Janyň çyksyn! Janyň çykaýsyn! Millet elmydam milletden güýçli dälsin. Millet elmydama ökde elmydama güýçli çykar. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Halal ýoly azat ýoly atlanalýyňa atlanalýyň.